Sheggz and Bella dem don come out come make di announcement say dem dey come back for Big Brother Naija season nine and also oda Big Brother Naija past housemates dem wan come back for season nine and lastly Cheesy for di level up season don come out come give us di big announcement of wetin God do for am. So as we all know, Chizzy don for the Big Brother level up season, he marry few months ago and his wife don put to bed a bouncing baby boy. And if his closest party wey be Fina don come out to come celebrate am. So she come say we have a bouncing baby boy, come tag am at official Chizzy. Odogwu has proven himself, congratulations my G, my future son-in-law has been born. So congratulations to Chizzy even though say people dey come and dey talk say Chizzy na because he give woman belle na make he marry her all those type of thing. The truth be say most of the time once person don get good news Nigerians most especially human being they go dey find the bad thing wey happen in between that good news um why can't you celebrate people and leave I no even know cheesy wedding never pass one year abi na wetin I no remember when I drop that news for here but even if e never pass it doesn't concern anyone the fact say he did the right thing by marrying her into the family I think he did well so congratulations to him and his family. So Big Brother Naija season nine the thing don the audition they say the audition don um start today which is twenty seventh March and na eight pm na im the thing dey open say so if you are interested make you go go apply na this time around Bigboy dey do am say na two people you go bring um yourself and another person una go come in duo which is two na two two Big brother wan pay am so e fit be say you fit even bring you and your husband if you want you fit bring you and your boyfriend if you want you fit bring you and your girlfriend geh geh boy boy anyone wey be sey you wan bring but na two pipu na im go come in, e just be like dat big brother Africa wey be sey dem do dat time I no know whether na star game na im dem call am dat dem Marvin and um um Marvin and um Beverly time abi um so na those na dat type na im dem wan do again and de requirement dem sey all you have to do is just make and upload a three minutes video telling big brother why both of you should be in de big brother house together you have to audition together describing yourselves and where you are from talk about your personalities your favorite things like dislike unique things about both of you and how it may help you do well on bb niger season 9 stay natural don't force it keep it fun so na remember say adekunle don even tell us before to say if you wan apply for big brother

I wish everybody success for those of una wey be say wan apply. So as Biggie come come out come make this big announcement, some of una fave come come out come dey chip in their own, they come dey give us hint say I'm, I might be coming back, all those type of thing. So Big Brother say exciting news, Biggie is back for BB Naija season 9 audition. So Dorothy come come come say thank you to everyone that has tagged me, application sent. um shegs con con con talk say two to tango aka shegs and bella con put laughing emoji the last person here na alison for the level up season she too con con say thank you for this opportunity well i no know whether these people really dey come back or they just dey chase clout under big brother post but if e be say dem dey come back i no know wetin i wan watch wey alison wan give me for inside big brother house honestly alison was very boring for level up season and big brother need to stop this thing wey e dey do if big brother wan continue to dey bring wey we don watch before e just doesn't make any sense to me give us new faces people wey be say we never see before i no fit continue i no fit dey watch Alison again and her head now e no make any sense and as for Shex and Bella in my own opinion o i no believe say these two people dem go carry their tule flex come inside big brother house again because one two of them don talk am for reunion talk say dem no wan come back and me i no wan watch Shex and Bella again for inside big brother house i want fresh people I no wan see all those old people for there. Make dem give us new faces wey we never see before. We just finish watching All Stars. Na the all the people wey we don dey see all these years na dey pack full there. So make dem give us new faces. That's my own opinion. If una like old faces na una own but for me, I wan see fresh people there. So Omoshola wife, im newly wedded wife, she um go on stage to go collect her merit award for her performance for the university wey be say she dey school. So as she stand up for the chair dey go, um nobody dey clap now so shozi na as we all know shozi na na just to ginger people up make dem clap for im wife what's type of thing from wetin I notice una notice sey immediately im start to dey shout worri all those type of thing people come start to dey clap for the girl normally if person dey come out to come collect award dem suppose to clap for am but I no know why everybody just quiet like that so

the guy just try to ginger people to clap for the wife. As he do that thing, na him some people come dey shout talk say why him go um, embarrass the wife like that. Say if na them, they go dey ashamed, all those type of thing. All of, people wey be say watch Shozi for inside Big Brothers know say Shozi he's a noise maker and na so him just be. The wife wey marry am no talk say na so her husband be. She know say the guy go must shout worry for that place. Innocent Oyibo people. Ehen, so I no know why people dey talk all those things. Make we see some comment under this um, reaction wey be say so Pepe say I find this absolutely disgraceful. He couldn't keep it at home. Another one say he couldn't keep it at home. The next one say so if he didn't shout, they won't clap. Come put laughing emoji. And so we see am. I didn't be not shout, they for not clap. Oh, the girl for just waka silently like that. Go go collect her award, come back to her seat. Imagine. The last person come say you Obashin Omoshala saying cringe, embarrassing, blah blah blah. if e reach una partner turn make una form push but allow him celebrate the way he want who una push push help na una help am dey train him wife foolish people form forming up and down if the so called dignitaries there could laugh and clap after he shouted warri who are you in your tash house to complain abeg make una carry seat go back go sit down abeg to me i no see anything wey dey wrong for churzy shouting warri for dat place um na the only way wey be say you go take support im wife if im no shout am una notice talk say nobody for clap the way the girl take waka go na so she for take waka come back without any applaud abeg make una leave people wey be say wan be kpangolo make dem be kpangolo those wey wan be posh make dem be posh una take care una bye.